Il-lenti tagħna issa qabdet il-palettuna, jew bl-Ingliż shoveler. Forsi ġieli nużaw l-espressjoni qisu papru biex nirreferu għal persuna li tkun xi ftit jew wisq ċaflanga. Iżda, jekk ikollok ix-xorti tosserva palettuna, waħda mill-ispeċi ta' papri Slavaġ li jżuru xtutna, Taf tbiddel l-idea! Din l-ispeċi partikolari hija eleganti ferm, mhux biss minħabba l-ilwien li bihom hi mżejna, iżda anke għall-forma eleganti u l-attitudni svelta tagħha. Il-forma u d-daqs tal-muntqar huma l-oriġini ewlenija ta' isem il-palettuna, mhux biss fil-lingwa Maltija. Grazzi lil Aaron għal Dan ir-ritratt sabiħ li tana, issa jien hawnhekk kont qiegħda nosserva naqra sablu daw it-tnejn. Niko li Karlo, waw, eh, eh, Ma kont qed tajjarni papru u ċaflanga. Le mhux li lek kont Ma jekk li wiċċi mal-ħajt ma nafx kont qed tagħmel. Le le le le le le. Eh, ma tarax, hemmhekk kif int isek ċinju. Bil-grazzja li qed waħħal il-fjuri Mhux hekk imma. Issa waħħal li nifsi mal-ħajt, tara ma dawn l-annimali kollha li għandna. Isma' u wara kollox dil-papra għedna li hija eleganti fil- fil-imġibata. Ma ħalib għazum ruħi eleganti u ma tgħidu li ċafran għan għajdilom thank you. Wow, l-lek għedin twaħlu wahda wahda, xie kan waħaltu sissa? Mandek xie 50 Naħseb vera. Kif jimbela u fuq ħajt. Jimbela. Ġifiri kelkom raġuni. ħafna ma xulxin ukoll biex mhm. noħolqu l-effett ta' bukkett. Ma li ħan nagħmlu ħankun qegħdin nimxu issa ġej isu forma ta' sajjet ta' unifqu sa fejn tiġi mbagħad la mara biex ma nibqgħux nisin taħt la mara bihom. Issa eh, mela ħanibda minn hemmhekk għalija mhm. sewa li ma nifhem xejn. Jiġifieri qabel ma tibda proġett hekk, nimmaġina li trid tagħmel speċi ta' pjan ta' x'disinn trid toħloq bihom. U hemm ħafna disinni li tista' toħloq. Stajt forti għamilt isu ser. Iva, tista' tagħmel pereżempju eh, kolonni bihom. Hmm. Ikunu dritti u dejjem eh, eh, toħloq il-kolonni tal-fjuri. Hmm. Tista' tagħmel kull tista' tagħmel pereżempju forma ta' bizzilla. Ġri inti aħna ngħidula mandala. dak li jkun eh, id-disin vera elaborat u inti tużax u toħol u tiġi isa dvarja mlibsa, imma tkun kollha tal-fjuġ tal-karti. Hmm. Issa, jekk qed tinnota, il-kuluri qegħdin ukoll ivarjaw.
Mhm. Ehm, u dik Sej vera ma nimmaġinax per eżempju roża ma l-oranġu, imma l-effett ħireġ vera sabiħ. L-effett tagħhom joħroġ. Issa, li għandu. Eżatt, u l-idea hi il-ridna mmorru bil-fjuri għal-kemm il-ħajt huwa modern, mhm. bil-fjuri ridna mmorru retro style. Mm. Issa kemm jina u kemm jina kemm inti eh, twilidna fis-sebajnijiet. Jina għext ma dat tip ta' kuluri fuq il-wallpaper, fuq is-sufan, fuq it-twapet, fuq is-sodda, mhm. ġifri dawn li li qed iġibu li memorji. Taf jadek kif kxiftilna l-affari tagħna kollha? Fid-disajnijiet, twilidna fid-disajnijiet u kien hemm dak kuluri. Le, ma tmurx, ma tmurx. L-idea hi li inti meta tkun qed toħloq l-ispazju tad-dar tiegħek toħolqu b'mod personali. Ekku.
Ġifieri int meta tkun qed tagħmel id-disin ta' kif trid toħloq l-ewwel ħaġa li tagħmel aħna jgħidulhom mood boards. Ġifieri inti taqbad L-istampi kollha li jogħġbuk, li ssib fuq il-magazines, li ssib online, eċċetera. U tagħmilhom fuq din linja, fuq din il-bord, tista' tkun injam, tista' tkun karta, u tpoġġi daw ir-ritratti kollha flimkien. Mhm. U minnhom tibda tiġbor kuluri li lilek jogħġbuk. Issa jista' jkunu kuluri kontrastanti. Per eżempju, inti semmejt l-oranġ u r-roża. Mhm. Fil-fatt, kien hemm żmien fejn kienu moda ħafna flimkien. U din il-ħaġa għalija, għawek għedin għamluwa fl-istudju, jekk li namela ġoddar, li li ħagġib li memorji sbieħ foliti. Ġviri, ma ta' din nitkellmu fuq element personali ta' kif ħanżejnu d-dar, u importanti li dejjem nżommu f'moħna, mux biss dak li rridu u dak li ħattijħor jistajdina li nistaw namlu, imma u koll nfittxu naqra fina nfusna fl-esperienzi tagħna u nippruvaw niġbru dak l-affarijiet l-iktar li joġbuna fit-trobbija tagħna u inżommuhom bħala memorja. Ve, kemm qed jgħid affarijiet sbieħ. Li kieku kelli nagħmilha jien pereżempju għalija jiena nuża r-roża ċar u l-abjad. Jien personali. U inti nikol kieku kellek tagħmilha dik. Naħseb il-blu Inti tħobb il-blu.
U viola, ndaħħal kulur. Qed tara jiġifieri tlieta min-nies eh, bi tliet opinjonijiet differenti u l-ħajt kien jieħu dera

Kif tkun pulita, ma nafx, ma nafx. Mela uffiċċju, uffiċċju. Ħaddim wara jkistenni, għaddi, għaddi. Ħatoqgħod tistenni gwen miskina u nifhom se tkompli tagħmlilna il-ħajt tagħna u tkompli twaħħal ftit minn daw il-fjuri. Aħna sa dan it-tant ħamaru fej gwen għax gwen għaddietu u diġà lesta bil-parir tagħha.
Carlo! Carlo!
Aw, sorry Gwen, imma meta niġi biex niltaqa' miegħek irrid inkun iktar preżentabbli milli nkun qed nisbuħ. Mela, ma nafx x'kellek preparat illum, imma għandi problema żgħira. Kelli ftit mistednin id-dar u baqagħli ħafna ħaxix mgħolli. Dan sew. Ma għamiltu kontorn u ħadd ma kielu. U allura bqajt dan il-ħaf probabbli għax kielu ħafna diġà ikel il-platti kollha ta' qabel, allura bqajt dan il-ħaxix. Inti tista' tini pariex nista' nagħmel bih dan ħaxix. Mela Karlo, hemm ħafna x'tagħmel ta' m'għandekx għalfejn tinkwieta. Li tista' tagħmel, pereżempju, tista' tagħmel soppa, tafferġ kollox u tagħmel soppa. Għajt tajba d-dieta di. Tajba d-dieta, eżatt, ġifiri għal minn jgħamil d-dieta tajba. Għal oh, dieta tajba d-dieta.
Tajja.
Tista tamil sabba, jgħun kella tista tamil pulpetti daw u kol ta' d-dieta, healthy. Ok, pulpetti minna rizzejt, ma nimmaġina le. Well, tista taqlijom jew tista tista taħmijom. Alright.
Imma,
ġifiri, ma jimportax billi naqlu għom naqrax ftit ma jimportax. Imma jiena llum mhux ħa nagħmel xejn minn dan, ħa nagħmel vegetable bake. Di forsi naqra differenti. Iġifiri, naqra idea, jiena l-ewwel ħaġa li tiġini f'moħħi soppa, imma għal da żmien soppa ma tantx tmur għax sħan bħalissa. Vera, dik raġun. Iġifiri, din il-vegetable bake għada għadni ħana ħorġa mill-forn għax jiena d-deċidejt. Armata l-lum?
Għax jiena, meta tkun qed tkellimni noqgħod nagħti każ xi tgħidli. Hawnni oqgħod attent għax jaħraq il-dix. Issa nħallu għat ibrit un bat induqu, ok, Karlo? Wi, wi, n-nis mandom xarfin għana għed niklu għagġi. Għahna l-importanti li nħajru għom u li jkunu jafu li jibdaw l-affarijiet jistgħu jagħmlu affarijiet oħra. Issa ħanajlek x'għamilt. Mela għal din ir-riċetta Karlo l-ingredjenti li użajt huma dawn 200 gram yogurt Grek. Senna, għaxiex Grek. Għax Grek. Orret, li għax jista' jkun tal-ja ma nafx, imma orret il-yogurt Grek. Għax yogurt. Namlu ġor riċetta tajjeb.
Umbat bajda waħda Ftit ġobon ċeder, bżaru melħ importanti, u ftit ħaxix issa dan għaw min jixtriħ ikun diġam għatta tal-friza, jew inkella għaw min għattaw ikun il-frisk. Importanti li jkun mor. Fil-kastija jgħadġali jeska minn għatta. Eżatt. Mex għalfejn għafġu. Le, le, importanti li ma tafġux għax tiġina soppa. Ma nibqawx namlu vegetable bake, tiġina vegetable soppa bake. Umbat, Aw, ed nieħġu dan ir-reċipjent u tfajnieh fil-forn għal nofsija fuq 180 grad Celsius. Tajjeb. Sewa. Alright.
U ġiet xi ħaġa jekk nistgħu nagħruhom.
Jiena tħajjarni ħafna, qed joġobni il-fatt li użajt il-ġobon u li użajt il-yogurt.
Il-yogurt Italjan. Le, le, f'dal każ Griega. Le? Għax jibbilanċaw lil xulxin. Ekku, eżatt.
U ukoll din hija tajba għax kif għadna aħna nagħtu ħafna idea differenti ta' ftit ingredjenti. Imma ingredjenti li jkun fadallek. Jiġifieri dawn l-ingredjenti ġobon. Bajda, Ħaxix mgħalli f'dal-każ li diġà jkollhom u jogurt riek kulħadd ikollu. Jiġifieri hija tajba wkoll għax l-ingredjenti li ssib id-dar. Tajjeb, tajjeb. Issa, jien ħa jkolli nħallik għax ġa qed nisma' l-valeritajat minn wara għax bħalissa qegħdin narmaw ftit anke l-istudio u ma nixtieqx li nħalli n-nies waħedhom. Ħa nħallik tagħlaq ir-rokna tiegħek, nerġgħu niltaqgħu darb'oħra jew tippreferi le?

Art.
Eh, mela. Eh, eh, ta' min ek sewa xira u mxek, intant jina nishti inlaqakom mal-mistidna tijaj li jmiss li jina l-għajt maħħa fuq il-medja soċjali propju meta kontet nara xi stories li kienet edha tella. Fil-fat nishti nilqa miħaj l-Kelly Pizzani li hija freelance content creator u nirringrazzjak ħafna Kelly tal-għajt l-istedina tijaj li tiġi għawnek tiddiskuti propju dak illi tamel inti. U dak illi tagħmel inti huwa illi adattajt mod ta' kif eh, tilbes b'mod sostenibbli ħafna. Il-kunċett ta' thrifting u xek. Eżatti, grazzi inti tal-istadina. Iva, thrifting ilu parti minn ħajti totalment ħajti kollha fil-verità, għax bdejt meta kont vera żgħira, kien joħdu il-mama l-papa. U iktar ma kbirt iktar sar parti vera faċli f'ħajti. Issa jien għatlek thrifting u forsi qegħdin jgħidu ma x'inhi dil-kelma. Fil-fatt jien hawn kelli konna qed niddiskutu eh, jekk hemmx kelma li bil-Malti u ma stajniex insibu kelma bil-Malti, però thrift, il-kunċett ta' thrifting huwa illi inti tuża affarijiet illi kienu ġa użati qabel jew kienu ġa maħbuba qabel. Imma fl-ambitu ta' ħwejjeġ naħseb hux hekk l-iktar. Anka mhux biss ħwejjeġ fil-verità, anka eżatt jekk tixtri second hand, jiġifieri diġà tkun użata minn xi ħadd ieħor xorta thrifting. Jiġifieri mhux ħwejjeġ biss.
Mhux ħwejjeġ biss. Tajjeb, mela aħna wkoll qed inħaddmuh hawnhekk. Eżatt, eżatt, mela, mela.
U inti, allura, kif qlibt għal da? Kont qed tgħid li tmur mal-papa? Eh, kont imur.
Ġifieri jien dejjem kienet parti minn ħajti, just eh, meta tkun għadek żgħira xorta sens xorta kelli dak iż-żmien fejn kont imur nixxi mill-ħwienet bħal nies oħra ovvjament. Ħwienet second hand.
Le, kont imur nixxi anke mill-ħwienet normali, ġifieri, ma ġast mal-mama u mal-papa l-ħadd kien ikun hemm karbut sejl partikolari u konna mmorru kull nhar ta' ħadd. U dejjem konna morru d-dar b'ħafna ħwejjeġ. U mammi kienet toqgħod taħsilhom, jekk ikunu xi laqam qattajn toqgħod issewwihom. Mbagħad kienet lejna tiegħi noqgħod nippruvhom, noqgħod noħroġ norihomla. U naħseb minn hemmhekk nibtet l-imħabba mbagħad biex nibda naqsam dil-ħajja tiegħi fuq il-midja soċjali għax l-istess essaġġ kont nagħmel, ġast minflok qed nurihom il-mamà kont qed nurihom in-nies. li kienu vera interessati. Sew. U int illum tgħix hekk biss, jiġifieri tilbes b'dak il-mod biss? Iva. Il-maġġoranza tal-ħin. Kullimkien. Eżatt.
Jiġifieri tkun sejr okkażjoni, sejra l-iskola jew ix-xogħol. Eżatt, eżatt.
Dejjem. Wow. Faċli tagħmel għażla bħal din? Sakemm tidra fiha fiha ċertu bidla. Fis-sens għax inti meta tmur thrifting mhux bħal meta mort f'ħanut normali fejn ħa tmur u tgħid irrid insib jeans, pereżempju, ħa ssibu. Jaf tmur u ma ssib xejn. U jkollok, jew ikollok bżonn iddur ħafna ħwienet biex issib. So, hija bidla tibdieha bil-mod. Tmur illum u tgħid ejja, ok, ok, mela minn dal-ħanut ħa nsib hekk. Għax inti tibda tifhem imbagħad minn ċertu ħwienet issib ċertu affarijiet u ċertu ħwienet oħra ssib affarijiet oħra. Ġifieri, mhux ħa ngħidlek diffiċli, lanqas xejn, imma hemm naqra adjusting x'isir. U ma jfissirx li ħa ssib affarijiet tal-moda. Jiġifieri trid toħloq stil għalik, sew qed ngħid? Eżatt, eżatt. U naħseb dik hi l-isbaħ ħaġa. Jien, jiena thrifting għeni ħafna nsib l-istil tiegħi. Għax inti mhux x'hemm moda, xorta tista' ssib affarijiet li hemm moda, ġifieri, u tagħmilhom jew jew tara ċertu moda u ssib hemmhekk ħwejjeġ li isek tipo jkunu bħal dik il-moda li tkun moda dak il-ħin. Imma issib l-istil tiegħek u. Jew tagħmilhom xi alterations żgħar u ġġibhom kompletament differenti. Inti tħit ukoll, hu kont qed tgħidli. Iva, iva, iva. Il-mummy kienet tħit u għallmet lili. U anke n-nanna kienet tħit, jiġifieri nħossni li qed nmexxi legat fil-familja mm. bil-ħjata ma parti minn hekk il-ħjata vera tgħinni biex il-ħwejjeġ kif qed inti jekk insib xi ħaġa li forsi ma toqgħodlix tajba, ħad iġini tajba żgur. Allura Qed inżid iċ-ċans li jiena nsib affarijiet tajbin. Jiena jmissni għamilt bħalek għax in-nanna tiegħi wkoll kienet ħajja ta' prima fi żmienha imma vera għadni qatt ma tgħallimt inħit minkejja li kont inpoġġi ħdejha meta kont tifla nara tħit misni nistħi fil-verità. Għaliex vera naħseb, le ma nafx naħseb Naħseb il-biża' li rrid naqbad il-magna u ngħaddilha l-ħajta u hekk. Vera. Vera, jien kont ngħallem il-ħjata wkoll. U li tafx kont ngħidilhom in-nies li kienu jiġi jitgħallmu kont ngħidilhom bħalma tallimt il-karozza titgħallem il-magna tal-ħjata, x'il-magna tal-ħjata f'postha tibqa'. Ma sax taħbad biha u inti x'qed tagħmel inti biss. Vera mhix diffiċli, sakemm tpoġġi u tibda l-ewwel darba. Ħa nipprova, ta' naħseb qed tħajjarni. Meta nsib ftit ċans, ħa nipprova noqgħod ftit iktar kwieta u għandi tzija għadha tħid, ħadet il-legati u forsi tista' tigwidani ftit hi wkoll. E, imma mbagħad iddeċidejt li tieħu din il-prassi tiegħek dan il-metodu ġdid ta' ħajja tiegħek online ukoll għaliex għamiltek. Meta kont ġifieri fis-sixth form bdejt nara nies barranin qed jaqsmu dil-ħajja tagħhom u kont ngħid. barra popolari ħafna.
Ħafna ħafna Malta issa su bdiet tajjeb. Imma met kelli 17 meta bdejt nitfa, kont nitfa fuq YouTube. U dak iż-żmien qed Qed jekk qed jagħmilha ħaddieħor, dawk huma kollha ħwejjeġ ġifieri thrifted. Il-ġins li libsa llum, kombinazzjoni. U bdejt ngħid jekk qed jaqsam ma' ħaddieħor, għaliex ma naqsam ix-xiena. Malta dak iż-żmien ma kont naf bħadd li qed jagħmilha. U qed ma tistax tgħid, mek it-trench coat tara dak thrifted ukoll u kien 8 euro. Il-laħwa, u vera sabiħ. Ħafna, ħafna, u ġdid fjamant f'sens m'għandux ma jidirx li kien użat qabel, ġuri niddubita kemm kien użat. U insomma, bdiet tiġi li bdejt nibda naqsam hemmhekk ukoll libsa tu euro, il-basket ukoll. Għax mhux mhux ħwejjeġ biss, anke vera basket. sbieħ u Qed stylish ngħidlek, qed ukoll. ngħidlek, eħe, eħe. Jiġifieri inti ħadtu fuq livell differenti wkoll. Għaliex qabel forsi b'xi mod jew ieħor naħseb ilkoll nagħmluha, forsi jien naf ġieli nieħu xi ħaġa minn toħti pereżempju. Fju jew minn tal-kuġina jew xi ħaġa hekk. Jiġifieri il-koll m'hemmx affarijiet kbar biex wieħed jaddatta din ħaġa. E, u x'inhu l-valur li wieħed jaddatta stil ta' ħajja dan it-tip? Appart il-fatt li ħaġa sostenibbli ħafna li inti diġà qed tuża l-ħwejjeġ li diġà intużaw l-affarijiet biex għamluhom, rridu nżommu f'moħħna kemm jintużaw affarijiet ilma, ġifieri biex isir flok wieħed per eżempju. Jiena dejjem ngħid eh, li s-soluzzjoni tagħna mhijiex illi nirriċiklaw propja, l-importanti li naqsu il-konsum u aħna dak li nixtru nkunu qed inżidu l-konsum. Jiġifieri inqas ma nixtru fil-verità. Iktar aħjar jekk qed jisimgħuni l-ekonomisti mhux qed jieħdu pjaċir. Imma fil-verità l-ambjent tagħna, l-pjaneta tagħna dak li rridu nagħmlu illi Fil-fatt l-iktar l-iktar għażla sostenibbli tista' tagħmel meta tiġi għal ħwejjeġ huwa li tuża dak li diġà għandek. Jew għamilu tibqa tużom. Eżatti, eżatti, jew tpartatom ma sħabek. Hmm. Per eżempju, sħabek jgħidu li għandi ħames flokkiet ma dinix irridom, u tgħid ħana rax għandi jiena u tpartatom. Mhm. U għek inti. Fil-fatt hemm paġni wkoll anke fuq Facebook. Eżatti, eżatti, u anke vent sar ikun hemm swaps. Iva. Li inti tieħu l-ammont ta' ħwejjeġ u tkun sa tieħu lura l-istess ammont li tkun ħadd. Tejtek xtrajt imma ma xtrajtx waħda, ġifri frankajt il-flus. U l-ħwejjeġ għadhom għaddejjin, iċ-ċirku baqa' sejjer. X'għandna nżommu f'rasna meta mmorru ġo thrift shop? Naħseb l-ewwel ħaġa jekk qed tmur l-ewwel darba trid iżżomm f'moħħok li ma tridx tmur hemm jekk kif għedtlek tgħid irrid nixtri ġakketta blu. Għax mhux ħa ssib, jaf issib, jaf tkun xortik tajba, imma niddubita kemm ħa tmur u ssib dak il-ħaġa eżatti li tkun trid. Imma taf issib xi ħaġa oħra li ma jkollekx moħħok. Eżatti. Allura ma tridx tmur b'moħħok magħluq li trid issib dik il-ħaġa biss. Trid tmur isek with an open eye u with an open mind u tgħid all right, ħa nara x'ħa nsib, speċjalment jekk tkun għadek tibda, biex tifhem naqra kif taħdem u inti x'jogħġbok, x'qed tfittex, xi ma tisimha' għajnejk waħidhom jibdew joqogħdu. U nissuġġerixxi ħafna li tieħu basket komdu u tilbes komdu meta tmur għax titqalleb u titfittex. Ġifieri mhux tilbes xi ħaġa skomda għax ħadd spiċċa tiddejjaq u titlaq u tit il-ħin biex tara l-ħwejjeġ, tit iżżomm f'moħħok li qatt ma ħadd mur ħassib l-istess affarijiet. Ġifieri vera tittara kull naħa, mhux biss jekk inti mara tan-nisa, tittara tal-irġiel u anka tat-tfal, irġieli anka n-nies jaraw xi ħaġa forsi jitfaw hemmhekk u titgerfex ma tkunx għadha. Per eżempju dak li libsa l-lum inti, dik il-qmis. Ija tal-irġiel. Eżatti, eżatti, iva, iva. Nħof ħafna nixtriħu. U vera sabiħa.
Thank you. U tixraqlek u għaxat li inti li tal-irġiel għaxaw illum il-ġurnata ħafna omos li jidru. Eżatti, eżatti, fil verita l-ħwejġ mandomx ġeneru, f'sens mandomx mumiex tal-irġiel jew tan-nisa, forsi jkun hemm ċertu preżimju zip li ma naħa jkun, ma fil-verità il-ħwejġ ma ta' kulħadd m'hemmx tal-irġiel tan-nisa. U bħal di, per eżempju, kum għetlekx ma konċ forsi ħat realizza, ġviri.
Għanzi, u xikultant jien stess id-dar, najt, najt, eh, nishtiq li l-qmis ma toqgħod li xtaqsek miegħi, per eżempju, u nilbes xi waħda mill-insib tal-papa jew jew tal-partner tiegħi u ngħid hmm, kom da sabiħa tidher kull fuq hija iktar mitluqa.
ċajta tiegħi tkun issa di saret tiegħi. Ġifieri vera m'għandniex nibżgħu nesperimentaw u nippruvaw Affarijiet, affarijiet ġodda. E, taħseb li hija xejra li qabdet? Eħe, naħseb, ma, barra minn Malta kien ila li qabdet. Malta ħen, ħos li minn mindu, ħanajtek, minn mindu bdejt nitfa fuq social media, qabdet ħafna. U lokalment issa anka ġveri thrift shops ġveri mux biss charity shops, tajjeb li nejdu differenza bejnietom. Charity shops meta tmur tixtri il-ħweġ ħajkunu irħas, meta tiġi mhm. ovvjament biex tħallasom, ma jkunux forsi daqshekk organizzati daqs ħwejnet tal-ħwejjeġ normali. Ħafna drabi nies li jaħdmu fihom ikunu volontarjat mhm. u l-flus li inti qed tħallas qed imorru għal karità fil-waqt li thrift shops mbagħad ikunu businesses, ġifieri nies li jixtru l-ħwejjeġ jażluhom imorru ġifieri jgħaddu mill-proċess li jridu jaħsluhom, jekk ikollhom xi ġifieri affarijiet jirranġawhom u mbagħad joħorġuhom. Ġifieri hemm proċess twil. U inti tagħmel taħlita ta' tnejn. Kont qed tgħidli anke l-carbut sales u ħaġa fejn issib it-teżori tiegħek. Mela dik oħra u l-carbut sales mhux biss ħwejjeġ, ikun hemm ħafna iktar. Iva. Naħseb hemmhekk.
Jiena nħobb immur ukoll, eh, għax inħobb infittex kurżitajiet, anki affarijiet tad-dar jogħġbuni ħafna. U hawnhekk nagħmlu ħafna minn dawn l-oġġetti tad-dar. Kelly, vera ħadt gost nitkellem miegħek, però waqt li kont qed nitkellem miegħek innutajtlek ftit l-arloġġ ukoll tiegħek għaliex fakkarni ħafna fl-arloġġ li kellha n-nanna tiegħi. Huwa xi ħaġa. Fil-fatti huwa tan-nanna.
Wow.
Eh, nanna li kienet ħid kombinazzjoni. Kombinazzjoni. Ġifieri.
Huwa kunċett ukoll li qed tuża xi ħaġa li kienet użata qabel u qed iġorr il-memorja sabiħa tan-nanna tiegħek miegħek kull fejn tkun. U żgur li qed tagħmilha b'kburija b'dak li qed tagħmel u li ħalliet legat sabiħ fik kif għedt inti issa qiegħda tħit ukoll u toħloq dan kollu. Kelly, jalla ħafna iktar żgħażagħ jieħdu